Dhaka Times thawng chimnak in nan kut kan in tlaih hna. Tutan thawng kan chimmi hi July ni kua zan suimilam pariat tiangah kan theih tawk thawng an si. July ni riat zan lei suimilam panga hrawngah Hakha sinah COVID-19 in Pu Boi Or cu mual a liam tiah kan theih. Pu Boi Or hi Kum sawmnga le kum li hrawng upa a si. Hakha sin ah nili hrawng lawng aa thlop manh i July ni riat zanlei ah hmual a liam hi a si. Hakha sin ah COVID-19 zawtnak in minung pathum hmual an liam cang tiah kan theih. Thantlang Chinland Flower Private High School ah siaci a simi Pu Hrang Chum cu nihin July ni kua zing ah a nunnak a liam tiah kan theih. Thantlang sianginn sang ummi Kampa Pu Hrang Chum kum sawmruk le kum sarih cu June ni hleikua in July ni kua tiang oxygen kan pek hnu ah July ni kua zinglei suimilam pahra le cheu ah Covid zawtnak in a kan dinhtak tiah Pu Ramkhar nih a ṭial. Hakha ah minung sawmruk le pakhat zawtnak check an si i minung paruk cungah zawtnak hmuh a si tiah kan theih. Carson Hall ah minung sawmthum le pakhat an check hna i positive hmuhmi pali an si. City Hall ah minung kul le kua an check hna i positive hmuhmi pahnih an si. Nunu Hall ah minung pakhat an check i positive a si lo. Zawtnak checkmi an dihlak ah sawmruk le pakhat an si i positive hmuhmi paruk an si. Thlakhat chung te ah COVID-19 i minung zanga hrawng an nunnak a liammi Kalemiu ah mipi thazaang in an cawkmi oxygen generator se an hman khawh cang. COVID-19 zawtnak a karh tuk caah July ni kua in July ni kul le ni thum tiang Myanmar rampi sianginn vialte caan karlak khar a si lai tiah Ministry of Health and Sport SAC cozah nih a thanh. July ni kua tiangah Myanmar ram hmun zakip ah ralkap uknak duh lo langhternak lamzuhnak le ralkap ralchanhnak cawlcanghnak phunphun an tuah hna. A ra laimi thlaruk chungah Myanmar ram ah mi zapi eidin awk chambaunak fakpi in a phan lai i minung millions tampi nih an tuar te lai tiah UN nih a tuak. Rangoon ram ṭhen Tongkhwa Myu khuabawi cu July ni kua ah meithal in voi thum an kah i a hmunna a thi colh tiah palek pakhat nih a chim. Sakae ram ṭhen Ṭanhsi Myu nih uknak zung rianṭuantu U Chapbia cu July ni ret a lu an tan i an thah. U Chapbia hi aho nih zeiruangah an thah timi atu tiang theihfian a si rih lo. sac minister dr tatak khain suidor ah bom a puak i rianṭuantu pakhat aa hliam tiah kan theih sac minister dr tatak khain suidor ah bom a puak i rianṭuantu pakhat aa hliam tiah kan theih July thla niriat zanlei suimilam pahnih hrawngah sac minister Dr. Tete Khai nih a ngeimi sui dawr ah bawm a puak i rianṭuantu nu pakhat aa hliam, a sui le thilri cheukhat an tlau, an rawk tiah theih a si. A puakmi sui dawr cu Rangoon le Madaw peng ah a ummi Shenandoah Singshwe Yatana dawr a si tiah BBC nih a ṭial. SAC nih nawlngeihnak a lak hnu in Myanmar ram ah Google service hmannak rikhiah a si cang tiah kan theih. February ni khat in SAC nih nawlngeihnak a lak hnu in Myanmar ram ah Google service in chawrawlnak le fimcawnnak lei he aa pehtlaimi paoh cu Google nih rikhiahnak le phihkharnak a tuah tiah kan theih. Google Service nih pumpak herh he aa pehtlaimi cu hmannak nawl a pek ko nain chawrawlnak lei caah siseh, fimcawnnak caah siseh hmannak nawl ri a khiah cang. Google nih hin Google Service hmannak nawl a phihmi hna cu Cuba, Iran, North Korea le Syria tibantuk hna ah hmannak nawl a kham hna i Myanmar ram zong aa tel ve cang tiah kan theih. Sac nih nawlngeihnak an lak hnu thlanga hnuah Telenor operator cu Lebanon M1 Group company sinah US dollars nuaiza le panga in a zuar cang tiah kan theih. Telenor company nih telephone pehtlaihnak operator cu Lebanon M1 Group company sinah US dollars nuaiza le panga in a zuar i Myanmar ram an chuahtak cang tiah kan theih. Telenor cu Norway ram pehtlaihnak company pakhat ngeihmi a si. February ni khat thawk in sac nih nawlngeihnak an lak i Telenor nih operator hi zuar ding in bia kan rak khiah cangmi a si. Hi boruak ruangah hin pehzulh awk kan ṭha lo. Asinain Lebanon sin kan zuar tikah anmah zong nih an pehzulh khawh lai i a miak cu an hmuh ṭhiamṭhiam ko lai. An sung hlei lai lo tiah Telenor company CEO le President Sikvi Britki nih a chim tiah Cathid Media nih a ṭial. Taya company Bryce Tung zong nih Myanmar ram rianṭuannak kaltak a timh ve cang tiah kan theih. Vawleicung ah a ngan bik pahnihnak Taya company Bryce Tung nih Myanmar ram tangka hrambunh in rian an ṭuannak cu July thla dih in kan ngol cang lai tiah official in cathanh an chuah cang. Bryce Tung company cu Myanmar ram ah kum sarih chung rian a ṭuan cangmi an si. Brystone Tyre cu Japan ram First Japan Tyre Service Company nih a chuahmi an si i thongkhat le zakua le sawmthum le kumkhat kum in rak thawkmi vawlei cungah a ngan bikmi pahnihnak company a si tiah theih a si. Tutan The Hakha Times le Ho Thawng chimnak cu hi bia in kan ngol rih lai. A zotu a ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. COVID-19 kong ah umkal le lengchuah kham a tongmi hna nih theih ding le zulh ding pawl ka rak chim lai. Innkhan dang te ah nihleili chung a dang tein na um lai. Cun na umnak khan kha thlilu thlichuah a ṭhatnak ding caah thlalaawng kha na onpiak tawn a hau. Innkhat umṭimi kan innchungkhar pawl he neiniam tuk in umṭi lo ding. Pakhat le pakhat a tlawm bik pe thum hlat in um ding. Chungkhar he rul ei ṭi lo ding. Nangmah pumpak hman ding caah kheng hrai darkeu i phakhuh chantling khuh ti bantuk pawl kha a dang tein hman ding. Na hman dih ciami thilri pawl na ṭawl tik na suk tikah putasei in ṭawl dih ṭhan ding. A si khawh ahcun zungput le tikholhnak khan a dang tein hman ding. Hman ṭi lo awk a ṭhat lo a si ahcun na hman dih le cangka putasei in hnawh dih ṭhan ding. Na minung hawi kha inn ah i lenter hrimhrim lo ding. Mobile phone Asilole internet deuh tuin i chawnhbiak ding, mi tam deuh an umnak hmun kha hrial hrimhrim ding, hihi a biapi bikmi a si caah zulhhrim a hau. Na innchungkhar asilole a dangdang he chawnhbiak tikah mask i hubu tein i chawnhbiak ding. Nangmah pumpak a si zong, midang a si zongah mit, hnar, kaa, hnakhaw ti bantuk pawl kha kut in i tong sual hrim lo ding. Na khuh na hat ṭhio caan ah na khio asiloah ṭissue in i huh peng ding. Na hman dih ciami ṭissue, kuthrolh, mask tibantuk paw kha hmunthur pungah ṭha tein hlonh dih ṭhan ding. Ti le sapyat in na kut kha second pakul chung atu le atu i ṭawl peng ding. Ti le sapya a um lonak a si ahcun hengel in i ṭawl ding kan i lawm.